Ja, herzlich willkommen zurück bei Mario Kart 7, nach immer mit Ben. Salut. Saluti.
An haut wollen wir über eine ganz spezielle Art und Weise von Strecke schwätzen, die heute neu angefordert gesehen. Und äh, ja, mal gucken, was uns so erwartet. Ben fährt wie immer mit. Mir spillen 150 a man haut de Flower Cup. Äh, ben, wie een Charakter wëll mat an haut? Oh, wir werden mal mat eng vun den nei drei neien die Honigkönigin genau, ich die grad virschloen ich meng die will jo Blumen ja. bestäuben Last hat dabei wobei muss so die hat just den optritt den so aggressiven an Döno Chase net huet senke gestarren sos du fut die gang schenkt ball so ja. war net grad äh, Beléift och déi Zäit, weess ech emol. Et war och e Charakter, dat ganz komesch agesat ginn ass. Ech menge vill Charakteren, déi een vum Arcade Wii zum Beispill gekannt huet, wéi Funky Kong, si guer net méi komm.
Da koumen déi bei, do war sou, eh ja. Genau, obwuel dat e Fan-Favorite war an jo. Passiert anscheinend. Sou, Flower Cup. Jo, mir fänken direkt mat deemer ganz spezieller Aart a Weis vu Streck un, nämlech sinn dat. Jo, dat si keng Strecke souzesoen, mee éischter e klenge Parcours bis un d'Zil. Abschnitt dann an deem Sënn. Direction, also d'Routine, dat mer net méi am Krees sinn, mee fuere vun A op B an dann ass d'Course fäerdeg. Ech mengen, esou kanns d'resuméieren. Genau. Dat si e bësse méi grouss Strecke wéi normal Strecken natierlech. An De Feature ass halt, dass all Ronn souzesoen eng aner Streck ass. Mir spillen e bëssen Tour de France souzesoen, vun Etapp op Etapp fuere mer.
Wou een hei ebe muss soen, déi Streck, déi huet hir Origine och vun Wii Sports, oder wéi huet dat Dëngens geheescht? Wii Sports, jo.
War dat net eng Streck wou s du hues misse lafen? Genau, do konns du drop lafen, mam Fliger iwwert d'Insel fléien an esou Saache man. Also dat ass aus dem Haaptdeel. Wii Sports war jo d'Tech-Demo an du koum nach Wii Sport Resort raus mat villen anere Minispiller an do huet sech alles op dëser Insel halt ofgespillt.
Wou's d'Manette an de Grapp geholl hues an déi an hir geschëddelt hues fir ze lafen. Ech mengen dat huet jiddweree vun eis gemaach. Jo Ben, wéi stees du da zu den Abschnittstrecken?
Soe mer esou, fir nei Strecken ass et gutt, mee mir kennt jo de Schmelkerdart Deluxe. Wann s de dann eng Retro-Streck hëls mat esou engem Ofschnëtt just, na dat ass dann enttäuschend. Géif ech elo mol hei behaapten. Dat stëmmt. Also dat wollt ech och grad uschwätzen. Am Fong fannen ech d'Idee zimmlech cool. Eng gutt Neierung. Huet e bësse frësche Wand bruecht. Mee wéi et genotzt ginn ass an der Zukunft ass halt e bësse lame. Also et ass quasi guer net benotzt ginn. A wann et benotzt ginn ass, da war et net wierklech extra. Ech mengen du schwätz hei Nintendo 64 Rainbow Road un. Ech mengen déi bekannt war.
Hardcore America d'Fan war zersteiert um Buedem een dat héieren huet dat déi just een Tierche gefuer gëtt. Genau, eng Stréck déi dofir bekannt ass extrem laang ze sinn, déi längst aus der Serie mengen ech. Ech menge jo. An ech gesi grad ech kann d'Beiekinnigin hei guer net fannen, also haut gesäit et ganz schlecht aus fir déi 3 Stär ze kréien. An jo, déi ass halt eng Afschnittstreck ginn, wat e bësse schued ass.
Kann zum Charakter jo d'Schold gin, ech mengen dëse Moien seet se bei mir leeft och grad net gutt, huet e komeschen Handling. Ech gi lo duerch e Stär deen op der Strooss läit nach véierten, also déi 3 Stäre si fort, dat kënnt der vergiessen, dofir muss een 4 mol éischte ginn, mee vläicht gi mer jo nach zwee Stäre kréien oder een, hm vläicht.
Du merkst aber auch die Heustrecke so sehr fertig wird es eben sein Hoken äh. Ass natürlich auch für Times war eng Diskussion wert äh, wéi setzt deg Schrum an op den drei Passagen du kannst net dreimal simultan ersetzen oder An noch viel Items si bisse genëft dobäi Ech menge Bananen leet een no hannen fir an der nächster Runn Leit domadder ze treffe mee Gëtt hei keng Nix dran souzesoen. An d'Leit vir kënnen da wierklech fortfueren. Also et ass scho méi schwéier opzehuelen, wéi bei engem Tour halt, vue que dass keng Items op der Strooss leien. An jo, ass halt taktesch e bëssen anescht wéi een et gewinnt ass. Mir ass och opgefall, de Blue Shell, déi huet hei déi éischt Kéier hir Flilleke rëm wechgeholl krut. Dat ass och nach sou klengt Feature wat se hei ageféiert hunn. Zënter deem ass jo d'Blueshell och ëmmer um Buede bliwwen. Bei Mario Kart Wii an Double Dash hate se jo Flilleke krut a konnt alles skippen, nëmmen den éischten ass dovu betraff gewiescht. Hei kann awer jidderee rëm wéi a Mario Kart 64 an.

Ech merken grad bei mir wëll ech d'Sweet Pass emmer un hat hun ech lo och bei mir wann ech Cups fueren mies mat dran dat heescht dat war och e Feature den se agebaut hun dass wanns de keng Computere fiers dat déi och kënnen da matfueren als Con. Ah dat wosst ech mol guer net. Dat ass och fir mech lo bëssen Neiland sou ze soen, ass mer soss nie opgefall, war déi Zäit. Ech mengen du hues dach Mario Kart 7. Ech hu Mario Kart 7 vill gespillt, och um Schoulwee an esou halt. Jo, awer lo net vill mat Kolleegen lokal, mengen ech, wollt ech lo soen. Dat ass eréischt ausbliwwen, och hei am Land, mengen. Wat eis méi gereizt huet zu TEL-Zäite war wierklech och. Den online mode wëll de mat iech keier zu 8 konnten um handheld mat mir spillen ah, jo. hat eben och nach ëmmer de den den konkurrent op der nintendo wie die zeit äh, eben net einfach war bis schon durchzusetzen jo och street pass ass eppes dat war sou genial um 3ds dat war sou eng gutt idee vun nintendo schëtt dass dat net méi zréck komm ass op der switch zum beispill well dat huet wierklech spaass gemaat leit ze begéinen Jidderee bréngt alt e Geschenk mat fir iergendeppes ze man, iergend e klengt Gimmick.
Du kanns een op MareCards eeben deng Statistiken alles kucken mat den Aen, oder du kanns 4 Coursse mat em fueren, Zäit fuere géint de man mat engem Geescht an da wars de awer och schon längst fäerdeg. Mee et ass scho vill, also et ginn aner Spiller déi hunn eppes klenges nëmmen, wéi Smash zum Beispill mengen ech hat nëmmen esou klenge Beyblade Fight Modus do.
Na dat hunn ech och bis haut net verstan, wat se sech dobäi geduecht hunn.
So elo hu mer eng Pist, déi kennen d'Leit, déi och Mario Kart Deluxe fueren, Mario Kart 8 Deluxe. Déi misst en Instrumentalpiste, awer hei ass et keng Retrostreck, mee tatsächlech eng vun deenen neien. Trotzdem hun ech se op kengem Deel gär, also et ass wierklech net meng Favorit de Piste.
Se hat wierklech ufanks Schwieregkeet, grad déi Museksnouten, ech meng jiddweree kennt se, déi dann awer erëm de Rhythmus upasse mat der Musek, dat ass och e Feature, ech meng et hunn déi éischt Kéier esou mat der Musek méi ugepasst einfach dat Ganzt. Jo, Ech ka mech net drun genau. erënneren, dat virdrun eng Kéier mat Gimmicks op der Streck esou ugepasst goufen, dann dat Géigeständ méi séier sech beweegen.
Nee dat gouf et sou alt guer net nee. Ech mengen si schaffen an dësem Deal jo och déi éischt Kéier domat dass den Hannergrond sech verännert jee nodeem a wéi enger Situatioun een ass.
Ech hu grad e Schock op Eent well et sou cool ass wou Jack the Money gefall sinn.

Gepowercreep gin souzesoen, also nach eng Stuff méi héich gesat gin mat 8 Items. Eng kleng Zougabe gin, voilà.
Awer hei ass dat och d'Origin. An jo, wéi gesot ass en interessant Item, kann richteg Chaos op der Strooss verursaachen. An ech mengen de Lucky Seven ass dat eenzegt Item wat ee wierklech op all Plaz kann zéien.

Dass dat iwwerhaapt méiglech war bei Nintendo. An ech wollt lo grad soen, ähm, lo gi mer zweemol Éischten. Lo sinn ech schonn e bësse rosen, dass ech déi éischt Réck e bësse verkackt hunn. Well soss wären déi dräi Stär vläch awer dra gewiescht. Mee ech muss soen, d'Honigkönig-Biene oder wéi se heescht. War dat eng Ronn fir dech anzefueren, Mariette, oder? Jo.
Dir de komplizéiert Handling bëssen, mee ech hunn halt och net dat bescht Ech Auto. mengen et ass e Charakter, also wa mer deen nach eng Kéier gesinn, dann huet den Tender awer komplett eng gefëmmt, well ech kann mer net virstellen, dass nach eng Kéier déi Ech déi mengen, bei siche ginn. et war deemools nach de Mario Galaxy 2 Hype, deen do nach e bësse Ne, erakomm ech ass. mengen dat Spill ass vergiess ginn, außer et kënnt eng Kéier op der Switch e Remake, da kanns de rëm diskutéieren dréiwer, mee ech mengen, an besser gesot ech hoffe fir si, dat se net op déi Idee kommen, déi. Honigbienen erëm an engem al Kakteel anzefügen. Lo hu mer nach e ganz interessant Streck, déi lescht vun haut. An déi Streck déi ass scho e bësse méi al wéi Mario Kart 7 selwer, nämlech ass déi schonn zu Zäite vun, ech mengen et war Mario Kart Wii, geplangt ginn anzebauen, mä déi ass awer ni richteg an d'Spill erakomm. Voilà. An jo, dunn huet en se hei halt zeréckfonnt. Deemols huet se op Beta-Footage nach ganz anescht ausgesinn, also dat war alles, d'Texturen waren vill méi schwaach an wann een niewenteneen leet gesi kann een nëmmen un der, wéi seet een, un der Form vun der Streck erkennen dass et déi sollt sinn mat dem Bierg deen hannen halt, ech denken d'Merkmal vun der Streck ass, deen halt quasi 90 Grad ropgeet. An et ass eng Streck déi mir ganz gutt gefält, also ech fannen se gutt, ech sinn se zu Zäite vum Arcade 7 ëmmer ganz gär gefuer.
Huet natierlech sou just ee Shortcut do op der Säit, eppes ganz geféierleches fir éiert de Bierg erëm erop geet mat de Steng, sou nennen se mol einfach elo. Yes.
Dat war ëmmer frustrant wann s de mat Leit online gefuer bass an dann lescht Meter an alles do iwwerholl huet duerch d'Gras. op d'Shrooms an du has natierlech kee Choix.
Oh de Puppe huet et do béis erwëscht mat der Blue Shell.
Ah, ech hun elo gesinn dat se bäi dir wierklech och do rof gehäit gesi, dat heescht se kënnen net iwwer déi Passage do fléien an dat war Am Matcher taktesch gesinn eppes ganz Eekleches, well du bass awer vill méi séier déi Passage do ze fléien, wou's du elo schonn e gutt Stéck laanscht bass, wéi de aus dem Buedem fiers. Ass schonn e klenge Tipp fir déi Leit, déi dëse Samsden Mark K7 mat eis fuere wäerten, Hues ab Baach dran.
An ech hat gesot, mir fueren an der First Person Ansicht heute. Dat maa mer dann awer muer réischt. Haut hun ech dat lo vergiess. Also net muer, mee d'nächst Kéier. Pardon, elo ech hat schon Kauderwelsch hei. Ech mengen mer sin eis eens, mir wollten déi Beier kanaliséieren, well mer déi soss ni méi wäerte gesinn. Eierlech Monni sinn.
Jo, dat stëmmt. An ech hunn och näischt dergéint, éierlech gesot. Jo, zu Schlu-, zum Schluss gëtt ze soen, datt och de Blummekapp an, an sech en anstännege Kapp ass. Also mécht och Spaass. Dass ass keng Streck déi lo schlecht ass an dem Cup an ech perséinlech hunn en souguer léiwer wéi den éischte Cup, mee den éischte Cup ass halt einfach sou eng Einführung an d'ganz Mechanics an vun dohier sinn déi Strecken natierlech e bësse méi schwaach a bëssen fir ze testen ze spillen ënner Waasser, an der Loft a sou weider. Mir sinn um Enn, kucken eis nach d'Siegesehrung un a kucke wéivill Stäre mer verdéngt hunn mat 35 Punkten.

Well dann häss de wierklech, wann s de voll Punktzahl gehat häss, häss de eng 3 Stärkequote gehat. Da bäisst de nach eng Kéier an den Aarsch mat Sam Nugent, behaapt ech.
Geféiert se sech.
Noch hiren Auto, ech weess bis haut net, wat sech dobäi geduecht hu bei dem Design. Ee Stär ass et ginn.
Mm, ich mein, ah. das mag jetzt ganz raus zeigen ja.
wir sind noch nicht gut gefühl wie gesagt, war bis mich schwer mit dem charakter zu wurden den tod dass du wesentlich besser gewirrscht den ben hat schon gesucht der samsten humor bei diesem discord der klingt markativen event der all könnt matspiele wann der schon ummeldet an äh, für eis was strecken geht geht dann recht nichts vor weiter um die das zeit halber wahrscheinlech och rem am Laf vun der Woch. Also wann der dabei sidd oder Loscht hutt dabei ze sinn, gesot da wësst der Bescheed. Den Announcement gëtt och rem um Discord Channel gemaach an de Ben op Facebook. Richteg.
An da soen ech Merci fir d'Nokucken. Merci un déi déi et halt net live kucken an am Nohinein halt nach kucken. An da sinn ech fäerdeg.
Gutt Nuecht gewënscht. Bis dann.